Kemm hu importanti għalik li tkun strong? Eh, ħafna, ħsebu. I mean, jina kelli nkun strong minn meta kon zaħira ġifiri, biex wasal fej wasal tu kelli li l-kom u rabbejt familja. U l-achievements li għandi ġifiri, bl-strength li rabbejt,

Noqogħdu f'żewġ ikmamar, mingħajr kamra tal-banju, toilet imfarrak. Għal-bidu kellna toilet fil-garlarija, toħroġ biex nkella tagħmel, jew. Umbat it-tiju rranġaħulna biex iġi ġewwa. Qatt ma kelli sodda, sa kemm iżżewwiġt, konna nifres fl-art. Ħwejjeġ dejjem jew hand me downs, jew mqattajn, jew ja, faqar. Ġil ma kenniex niklu. Issa l-problema kienet ma nix noqgħod ngħid kontra d-dadi ta' jew I mean vera alkoholiku. Imma kellu problema, so kien raġel intelligenti ħafna. Ħafna. Qalbu tajba ħafna, ħafna, Imma kellu l-problema ta' xorb, u ma ta' xorb mbagħad nikollu l-problemi ma jafx xinu jagħmel. Għalkemm li li l-loħti qatt ma sawwatna, ta' fejna fin, li li żgur li lew qas l-loħti ta' Imma mal-mami kien ikollu ħafna xi jgħidu xi tlieta ta' fil-ħodu hekk isib l-ommok fuq s-soda tiegħek u jgħajjat fuqha hekk. Esperjenzi koroh, ma tantx nixtieq. Nerġa' naħseb fuq. Terġa' tgħixhom. No, naħseb fuq.
Se ngħixhom żgur. U semmejt li kien hemm ħafna ġranet fej kienu ħafna, maċ ħafna fil-fat, kienet ġieli, kienu ħafna ġranet fej ma kienx ikolkom xtiklu. Isma, by the way, by the way, ħana melna għanda l-punt li l-għera staqsim mistoqsijiet li ħafna nis ħajdu dak l-reċtat, speċa, u ma daw ġeneralment jiena li l-ek nafek minn emilek iktar mill-ġrajiet li tajt. Mm. Allura speċi dal-mistoqsijiet li qed nistaqsi, jien ovvjament kon naf li tgħix kerrejja, eċetera, eċetera, però ma konx naf ma nafx kemm kienet rikorrenti spiex ta' tema ta' ta' xorb li ma jkollkom xtieklu. Naf li inti kont naqra spiex tal-ħasler tal-familja li kont provat mur terranġa biex kolkom biex tiddubaw xtieklu. Kem kienet komuni il-fat li ma kienx kolkom Le, mhux ħafna, mhux ħafna, imma ma nafx, ħanajdhom issa ma nafx eh, jekk għandix ngħidhom, imma dak iż-żmien pereżempju kienet tibgħat lili tal-ħanut biex niddejjen, għax dak iż-żmien jekk m'għandekx flus tmur tal-grocer u tiddejjen u jiktbu xandek it-tijom għek. Għamin tal-mistħija, u tistħiet ma rajdu s-santijom l-ok, ktibom, please. Umbat meta teġi l-paga, niftakar kienet Wednesday. Kull nar terba. Kull nar terba. Hmm. Tmur ħallas li għandek tati. U eh, tispiċċalek kważi l-paga. U terġa tibda s-cycle. Francis mur ġifti, għajlu, Il-paga għalfejn ma kienx isservi, fis-sens li ġis sempliċement kienet paga baxxa. Le, kellu paga tajba d-dedi, għax kien jaħdem mal-armi. Sawa.
Kellu paga tajba u ħiniet tajbin, imma kellu problema ta' xorb u so kien jixrob ħafna. Eh, allura jaħli ħafna flus fi xorb. U kien jilab u koll. Ta' kien jaf kien. Il-bixkla.
Bixkla xi?
Ma nafx, ma qatt ma. X'għad jaf x'in il-bixkla?
X'għad tara jaf x'in il-bixkla, bixkla? Ma nafx, qatt ma ma.
So, ehm, u
U għammi ma tantx kienet ġifiri marra ta' dar eżemplari laqas. Laqas, għalfejn. Ma kienx tnaddaf, kienna ħafna ħmieġ, Dak it-tip, ġifieri. Mente iżek qed tipponta lej l-idea li ehm, fis-sens li inti kellek iktar responsabilta mill-li suppost ta' dik l-età jew. Mm. Eh, l-infanzja tiegħek inti gawdejta? Sorry? L-infanzja tiegħek gawdejta?
Tfulija hekk. As general no, le, general hekk. Eh, tħares lura le, le, ma kienx feliċi, naqas xejn. Xej. Imma mbagħad ma nofs, I mean, jinna fizziju kien joħroġna nhar ta' ħadd immorru, I mean, aħna close pa' mazzijiet. L-imtiju.
Uncle Twan. Uncle Twan. Eh.
Il-papa ta' Marjella u Stefani. Mm. So, eħe, kien hemm momenti, u jew nilabu fit triq saħda sta bil-lejl, ma tfal l-oħrajn nilabu z-zibet il-ħabel. Mm. Daw kienu momenti zbieħ. U billi jina kont isni ġeja minn familja kont deprived du minn ċerta familja. Konna mella l moti għaj biex nerbaħ. Hmm. Biex inkun tajba f'saħħaġa taf kif. Biex tikkumpensa spiex ta' Iva, biex nieħu dik is-sodisfazzjon li erbaħt I'm good in something. Ah. Ehm, U għax dik li tinsaqsik, ifhem it-triq li trabejt fiha inti, ma jidhirlix li kien hemm speċa sinjuri żgur ma kienx hemm. Meta kontu tikkumparaw mal-bqija ta' triq? Le, le, le, le, kien hemm komdi, kienu komdi. U kienu, eh, kieku il-familja tiegħi kienu iktar responsabbli li l-familja. Eh, Missiri u għammi konna nkunu tajb bħall-oħrajn. Għax il-paga kienet aħjar minn ta' ħaddieħor probabbli.
Il-vizzji kienu kienu ah, kienu li kisruħ. Eh, u n-nanna kienet tagħmel xogħol?
Xogħol. Fis-sens kienet taħdem, kienet eh, tfittex li kolkom introjtu ieħor. Le, le, le, le, dak iż-żmien ma jaħdmu so. L-omiet ma kienux jaħdmu. Sawa.
Eh, u x'kien Dik il-ħabta, x'kienu hekk l-iktar affarijiet, tiftakar x'kienu l-affarijiet li kienu vera jinkwetawk li kont ikkonċernata dwarhom?
Ġun, jekk se tmur torqod u missier kadu ma ġiex, eh, taf li ħajġi fis-sakra, ma tafx fix-ħin, ma tafx jekk se jagħmel storbju. Ja, ja, I mean, Tifla daqs it-tifla tiegħek qed ngħid jiena. Hmm. Immaġina, tistembaħ bil-lejl di tifla blajjat u storbju. So, eh, daw eh, l-affarijiet li kienu. Di ħaddi xaġa li baqgħet tiġri. Baqgħet tiġri u sakemm iżewwieġt. Hmm. Mhm.